Um, ahwɛfoɔ ne atiefoɔ wei yɛ wahwɛ tv na me a megyina ha yi yɛfrɛ me kegye tia Ɛyɛ Ghana Black Stars bɔ a yɛbɛbɔ yɛne Comoros. Yɛnti yɛteasi mmɔnten so na yɛabisabisa afoforɔ nsɛmfua baako mmienu na yɛahwɛ sɛ Ghana bɛtumi adi nkunim anaasɛ yɛbɛdi nkukuo. Ɛɛm, ɔpanyin kɛseɛ, yɛ, yɛfrɛ me KJT anaa wo nso ɛ? Me nso yɛfrɛ me Vuga One. Ei Vga one wo din yi deɛ ano ɔden Ɛɛ me wei yɛ wahwɛ TV Ei wahwɛ Ah na deɛ ewom ne sɛ Nyambo akyi na ɔyɛ aware sɛ Ghana ne Comoros ɛɛbɔ match Ah me yɛ aware paa ɛɛkɔ so dendeenden Ah ok ok ok na match no hu ne sɛn? Ah ok so far no deɛ wɔn sɛ yɛsi a Ghana no sɛ deɛ awa kɔɛ no match wei anwene ne deɛ a yɛawu nti me deɛ me hu ne sɛ Ghana wɔn deɛ ɛni ɛni ɛni ɛni ɛden ne. Pressure bi bɛyɛ dɛn? Ebetumi afa wen. Ok ok wode wohu ne sɛ Ghana anwene a yɛwu nti no wɔn deɛ neɛ den bɛfa. Hmm. Ok ok ok mate mate mate mate sɛ wɔsɛ Ghana deɛ neɛ den bɛfa nti wɔ vim paa sɛ Ghana bɛfa. Ah mewɔ vim paa mewɔ vim paa sɛ Ghana bɛfa fi sɛ saa match wei sei no mmisa ehu ne sɛ deda yu deda yu wɔsa wɔ goal. Deda yi wɔ goal. Ɔsaa wɔ goal paa. Eem ahwɛfoɔ ne atiefoɔ eem me ne Vugawan na adi nkɔmmɔ yi ɔse Ghana bɔɔl no deɛ ɛne ɛden kɔ asɔeɛ deɛ a Ghana bɛ wini enti me sɛ kɔ na makɔ nya obi foforɔ na mabisa ɔno nso adwen na mahwɛ sɛ Ghana bɛ wini ampa a meda mo ase eem ahwɛfoɔ ne atiefoɔ wei yɛ wahwɛ TV na mo a mote me nkan yɛ Osomfo Kegyetia yɛte aseɛ eem manya nkurɔfoɔ mmienu bi wɔ me nkyɛn Waa wo hwɛ DOP ɛne sound man yɛ a ɔtumi sɛ ɔmo bɔ adwuma paa. Ɛ ne yɛfrɛ wɔ sɛn? Ah yɛfrɛ me Francis Anɔkye dodoɔ no afrɛ me no size. Francis Anɔkye ɔse dodoɔ no afrɛ no no size na ɛsɛ ɔni size ɔn? Ah ok na wo nso ɛ chairman? Yɛfrɛ me Wifa.
Ei ɔse yɛfrɛ no Wifa adɛ wo search wɔ wo phone no so ana? Me search mede ma amansan.
Saa ok ok ok but I hope sɛ mo yɛ aware sɛ Nyambua kyina Ghana ne Comoros ɛbɔ? Oh meyɛ aware.
Wo yaree paa. Paa.
Na match no hu ne sɛn? Oh Comoros bɛ hyɛ Ghana tre nil. Wo yɛ sure?
Sure and sure. Because Gabon match no, Gabon Neymar mbɔ bi no ara na mkaa sɛ ah Ghana foɔ awiam. Ɔmo ayɛ adeɛ ayɛ doro ampa ara so. Ei why fa one se ɛɛ Comoros ɛbɛ hyɛ Ghana? Tre straight. Tre straight. Straight. Eh one points koraa Ghana nyaa no aha me paa. Ɔkasɛ nka ɔmo de zero paa na ɛba fie.
Alright, you see why fa one nso akyerɛ n'adwene. Yɛntie um, De Postiga, aka No Size. Ah, aden deɛ, waa wohwɛ deɛ ɛkɔ no a, Ghana bɛlusu. But eh, Ghana ni deɛ, ɔsɛ kemma Ghana. But deɛ prayers no yɛ no, ghana bɛ lose ɛsɛ prayers mo bɔ bɔɔl ɛsɛ sɛ bɔɔl no mbɔ sɔm de yɛ life sɔm de yɛ de ade mo kɔgye kaa mo no fɛ mmerɛ fie ne yɛn sua hu sɛ yɛɛ ghana yɛ de yɛ nie baayɛ sɛ deɛ ɔmo yɛ no kyerɛ sɛ ɛyɛ life bɔ bɛ de da yi ne nua no kora na me dwa ɔmo koraa
ɔmo nkɔ frɛ players ɔmo si de da yi jordan na jordan bɔ full season one goal kora wɔn nhyɛ bi o wei yɛ striker Na asɛm w'agya koro ɔte fie no, mo frɛ no ma ɔbɛbɔ ɔbɔ a na ka mo bɛnkyi dwa ɔda ayi a ka mfasoɔ wɔ so. Ɛm, ahwɛfoɔ ne atiefoɔ, wei deɛ ɔkyea me ɔnim asɛm ka ɔse Nana wasuma. DOP se Ghana bɛ luusu, Sandman nso se Ghana bɛ luusu. Wei yɛ w'ahwɛ TV, yɛsan abɔ asi mmɔnten so ne abisa afoforɔ ne ahwɛ deɛ ɛbɛkɔ. Ahwɛfoɔ ne atiefoɔ, wei yɛ Kegyetia. Mema mo akwaaba nso ba w'ahwɛ TV so. Ɛm, yɛfrɛ me Kegyetia, na wo nso ɛ? Ah mpakyɛw yɛfrɛ me Desmond but dodoɔ no ara frɛ me Skip G. Desmond anaasɛ Skip G ok. Chairman na wo nso ɛ? Mpakyɛw me din ne Awaa Mohammed. Awaa Mohammed ah ok na dodoɔ no ara nso frɛ wo sɛn? Oh wobɛtumi afrɛ me Palawan. Palawan Pala adɛ wo taa yare anaa? Oh dabi tie ɛyɛ Pala yɛwɔ Para ɛna yɛwɔ Pala. Para no mmom yɛ aduro no. Me deɛ ne yɛ pala. Pala oh ok ok ok me kaa sɛ bi a paracetamol asɛm na woke. Oh daabi na ne nkyerɛ aseɛ no people always learn awa so ate aseɛ. Hey edin mo du. Um, skip mpɛ sɛ mbisa sɛ wa woyɛ aware sɛ nyambo akyina Ghana ne Comoros ɛwɔ match. Yeah yeah me aware paa. Woyɛ sure. Me yɛ sure paa sɛ ei match wei deɛ chale nyɛ easy o. Na wohwɛ match yi a wotumi sɛ Ghana bɛ wini anaa Comoros no bɛ wini. Oh ok match no deɛ. Ghana deɛ menim sɛ team no ɔmokɔhyia mu no deɛ ɛyɛ tough team but deɛ me mehwehwɛ ne sɛ Ghana bɛtumi a win no mayɛ dɛn yɛnya bɛyɛ two points bi koraa na ɛda bɛ fie yeah meyɛ nkorɔfoɔ no deɛ ɔmo ma ai team no deɛ ɛnyɛ nkoraa team koraa yeah but mewɔ awerɛhyɛ mu sɛ Ghana bɛtumi abɔ ne ho mmɔden ɛhɛn. According to Skip, ɔse ɔno deɛ ɔpɛ sɛ nka points no nka Ghana nya two points bi a nka ɛyɛ normal but still na ɔhunu sɛ Ghana bɛ wini ɛɛm Palawan nanso wohunu sɛɛ Ghana ne Comoros yi ɛhefoɔ na ɛbɛ wini? Me de mede tiatiatiatiatia Ghana bɛ wini. Ghana awini ɛyɛ simple koraa nti yɛnya kasa tenten biara Ghana awini awie. Palawan so wɔn de tiatiatiatiatia Ghana awini. Ahwɛfoɔ ne atiefoɔ yɛsan ɛbɔ asi mmɔnten so ne akɔhwɛ ahoforɔ nso adwen. Erm ahwɛfoɔ ne atiefoɔ yɛsan makɔ aba ɛba w'ahwɛ TV so. Masan aba pia me nua.

Correct score yɛ three one sɛ last season yɛ sɛ three one fate bɛ hyɛ goal wate aseɛ nti wowɔ vim sɛ Ghana bɛ wini. Ah yɛ man no deɛ yaa ne yɛɛfa yɛwɔ Ghana mu yes saa nie.
Ɛm ahwɛfoɔ ne atiefoɔ Partey ne Collins wɔn se Ghana bɛ wini woyɛ dɛn nti meda mo ase bye bye. Ɛm ahwɛfoɔ ne atiefoɔ yɛasan abɔ apia yɛn nua baako wei yɛ W'ahwɛ TV ɛna mote yɛn nka yi yɛfrɛ me Kegyetia Kyaman na wo nso ɛ?

Oh okay, sisi a no Ghana foɔ um wɔn ɛrekɔ wɔn anim ɛna afei nso no wɔn sɛ ɛyɛ nkakra nkakra so wɔn aha ɛni kwan sɛ dɛbi a biribi a na ayɛ huhuhu de ama yɛn wobɛhu Ghana foɔ lusi koraa na Ghana ɛyi country no nyinaa sɛ wɔn reyɛ biribi wɔn reyɛ sei daabi wote aseɛ ɛyɛ aboterɛ. So wahu? Nti sɛ bi a yɛkɔ yɛ a wei last previous one yɛ ɔkɔ yɛ yɛ sɛ one one. Wate aseɛ? Aha, one one no. Ɛnyɛ biribiara. Wate aseɛ? Aha, yɛ bɔɔl no yɛ bɔ ɛna yɛ game. Ɔho, biribiara bɛtumi asi. Wei bɛtumi ahyɛ, wei nso bɛtumi ahyɛ. Baa me deɛ ɔkyena match no deɛ Ghana ne Comoros match no. Um, mewɔ gyidie wɔ Ghana mu. Cause meyɛ Ghana ni, menyɛ Comoros ni. Wate aseɛ? Aha, nti mewɔ gyidie sɛ Ghana bɛtumi ahyɛ Comoros. Me gyidie no no. According to manager ɔse Ghana bɛ wini Ghana bɛ wini na wohuni sɛ players no wowɔ gyidie o baako mu sɛ wei bɛhyɛ anaa hwan na wohuni sɛ ɔbɛhyɛ. Oh Ghana gyidie nipa mu wɔ gyidie wɔ ne mu Michael Ɔdaate. Ɔdaate Ɔdaate Ɔdaate. Mɛtumi so ayi Deda Ayew ɔno deɛ godfather kaish Ghana godfather baako pɛ. ɔyɛ adeɛ paa nyame nhyira no baabi ɔwɔ biara ɔne n'abusuafoɔ um, wɔn nyinaa nyame nhyira wɔn wate ase Um, wɔn gyidie wɔ ne mu sɛ ɔbɛhyɛ gu ne da yi ɔbɛhyɛ gu ahwɛfoɔ ne atiefoɔ manager kenneth a dodoɔ no afrɛ no manager sɛ ghana ɛyɛ deɛ a ghana bɛwi ni mente ase o so far dodoɔ no ara se ghana ghana ghana ghana alright yɛnhwɛ yɛsan bɛbɔ apia nkɔɔfoɔ foforɔ ne ahwɛ sɛ ghana bɛtumi awie ni a Ɛɛm, ahwɛfoɔ ne atiefoɔ, masan abɔ apia me nua yi a ɔgyina me nkyɛn yi. Na mo ara mo nim dada, Kejetia na ɛrekasa yi. Me san makɔ aba ba a wahwɛ TV so. Ɛɛm, Chairman, me din de Kejetia na wo nso ɛ? Yɛɛ, yɛfrɛ me Eric, ba dodoɔ no ara frɛ me Kee Kyidebiribi. Eric, anaa sɛ E. Kee Kyidebiribi. Yɛɛ. Alright, nti E. Kee Kyidebiribi, wo yɛ aware sɛ Nyambo akyina Ghana ne Comoros wɔ match? Yɛɛ, me yɛ aware paa, bra panyin. Woyɛ sure? Yo, meyɛ sure.
Na bɔɔl no nso wohu ne sɛe? Ghana bɛ wini anaa Comoros ne bɛ wini? Ɛɛ, deɛ ɛkyɛn sɛ Comoros deɛ Comoros deɛ nkɛnyɛ match ba a wohwɛ bɔɔl no a Ghanafoɔ no bɔ a ɛmfa bro ɛmfa cause bɔɔl no yɛsi Africa bɔɔl no yɛde mmirika ne ahoɔden ne adeade na ɛyɛ dɛ ɛbɔ ana dede ne wei no obiara ne dede ne onua obiara nim sɛ wɔayɛ mmerɛ Ana coach no nso ayɛ mmerɛ so yɛbɔ yɛbɔ bɔɔl brɔ sɛ yɛbɔ bɔɔl coach a yɛn hyɛ yɛ a wonyɛ change deɛ deɛ na kyerɛ sɛ ɛyi yɛhyɛ koraa yɛn yɛntumi bɔ nduru baabi a nti mi deɛ menya koraa nka mo role no nka kɔmɔrɔs ma yɛ wɔn ampɛ bi a so. ne yɛabɛfie abɛyɛ yɛabɛtua nneɛma yi. Ɛm, ahwɛfoɔ ne atiefoɔ, mo a mote yi, Ike kyerɛ biribi se Ghanafoɔ deɛ nea ɛden ne katahye bi na yɛde bɔ bɔɔl no, na dede ne ne nua korɔ ɔmo ayɛ dɛ, ɔmo ayɛ mmerɛ, nti ɛyɛ dɛ a Comoros bɛyɛ dɛ ɛbɛhyɛ Ghana, ɔmo bɛma yɛ baako bi. Yeah, ana one thing sɛ, na bɔɔl a Jordan bɔ yi, Obiara nim Ghana obiara nim baby jet obetumi abɔ no hundred times ɛne kora yɛ sɛ ɔayɛ mele obetumi abɔ no hundred times so team no a wɔn bɔ bɔɔl no dede nipa bebree ne ho yɛ nipa bebree ahi Jordan ho yɛ nipa bebree ahi yɛwɔ players ɛte bench ɛyi Dreams FC fo player yi ɔbɔ bɔɔl kama so yɛwɔ players ɛbɔ so wɔn te bench na dede mo mm daabi ɛnfa sini ɛnfa. Um, Mo ara monim deɛ ɛwɔ mu, ɔse ɛmfa. Nti na ɛsɛ nnɛ deɛ me interviews a mayɛ nyinaa akyerɛ sɛ Ghana bɛyɛ dɛ, ɛbɛ loose. Erm ahwɛfoɔ ne atiefoɔ, wei yɛ w'ahwɛ TV na wa me a mete me nka yi yɛ Kegyetia. Erm ma mabɔ awura barbering shop ha sei na me hu no sɛ wɔn ayɛ serious wɔ bi ayi ne tire nanso ɛwɔ sɛ me busa wɔn nsɛmfua baako mmienu bi na yɛhwɛ adwenkyeɛ no. Ɔpanyin kɛse yɛfrɛ me Kegyetia na wo nso ɛ? Yɛfrɛ me Evans.
Evans, alright. Chairman, na wo nso ɛ? Yɛfrɛ me Prince.
Prince, ah ok. Um, I hope sɛ moyɛ aware sɛ nyambo akyina, Ghana ne Comoros wɔ match.
Akyina? Ah. Ah, yeah, yeah. Enti no, enti no, enti no, Evans. Mpɛ sɛ mbusa sɛ Ghana bɛ wini anaa Comoros bɛ wini. Wobɛtumi aka biribi afa match yi ho? Hmm March no deɛ hmm menhu deɛ menka Ghanafoɔ deɛ yɛba fie yɛba fie yɛba fie yɛba fie.
According to Evans ɔse Ghana ɛba fie Ghana ɛba fie Chairman na wo nso ɛ?
Sidi abɔɔ nim so akɔyɛ deɛ hmm nyɛ adeɛ a Ghana bɛtumi akɔ n'anim o. Adɛn ntia?

I hope sɛ baako gyina me nkyɛn wɔ ha sei, ɔno deɛ waseresere saa ara ɔnya nkaa bi. Na ɛwɔ sɛ mebusa no na ɔno nso ka ne deɛ. Firi sɛ yɛn nyinaa yɛ Ghanafoɔ. Ɔpanyin no yɛfrɛ wo sɛn? Yɛfrɛ me Boateng.
Boateng, na camera no hwɛ sei o, hwɛ mu na yɛhu w'anim ɛ, Boateng. Ɛne sɛ adwuma no nti ɔho, adwuma no nti asɛ yɛayɛ ayi kakra. Ah okay okay.
Boateng, na Ghana ne Comoros match no wohu no sɛn? Me deɛ mebɔ a ankasa deɛ menhyɛda mpɛ but deɛ mahwɛ deɛ Ghana foɔ bɛba wɔn bɔ a wɔn bɔ no deɛ ɛnyɛ bɔɔl papa biara na wɔn bɔ nti woanhwɛ wɔn bɛba fie saa na mehu no.
Ɔse Ghana foɔ bɛba fie efisɛ Ghana nyɛ bɔɔl papa biara na wɔn bɔ. Ɛm ahwɛfoɔ ne atiefoɔ na barbering shop yi kura mammisa ne din o yɛfrɛ no sɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ obi hwɛ na ɔpɛ sɛ ɔba na ɔbɛyi ne ti a na Wobɛtumi aka biribi afa ho? Aah aha deɛ obiara nim yɛfrɛ hanom on point unisex saloon yɛwɔ atasmaa so new market hɔ aa inside market inside no aa ankasa ne yɛwɔ inside hɔ aa market no inside.
Ahwɛfoɔ ne atiefoɔ ɔse barbering shop no wɔ atasmaa so new market market no inside hɔ aa nti wodeɛ wosi atasmaa so aa wosi din no yɛ sɛn? On point unisex saloon. On point unisex saloon nti no wosi atasoma so a na wabisa ahwɛfo ne atiefo ɛde obi biara ase bye bye.